suguda wanni jedhamu kun kiiloo lamaa cinaa wanni biraan taatu. yoo jarjarsitee kennitees ni tahaa jana jisni. ruuza qamadii garbuu kana cufa gaa wanni kitaabni dubbate Eh, galgala iidaarraa qabnee hanga salaata iidaatti jira olirraa dhufe ummata bani israa'elirraa sissiqee sissiqee nu seene sissiqeetii bakka sanii rabbi san kaasin haa kennee du'aa'iin haa godhi ija kanaas rabbi haa godhu rabbi haa godhu midhaan biyyattiidhatti nyaachifamu ka namni dhihanaa isaan nyaatee jiraatu ka kuduraa waan adda addaan tahin ida'ata kan tahin ka isaan jiraatan Kana zakaan fixriidhaa hoggaa jedhan saa'an suguda jedhan wanni fardii godhame suguda sugunni kuni konyee harka lamaanii hoggaa wal qabanne muddii afuri hoggaa kiiloodhaa kiiloo lamaa fi cinaadhaa inshaallah alal kabiiri jedhanii dirqamni jiru guddaa irratti wal sagiiri xiqqaa irratti wal hurri wal ab bilisaa fi gabraa dhalaa fi dhiira odoon jenne Xiqqaa guddaa odoo hin jenne nama hundarra jirti fixriin inshaallah dirqama samiidhaa bu'e zaka zakaa fixriiti. Kun egaa dheengadda illee irraa guyyaa jummataa illee irraa numa dubbanne kuni dirqamni jiru galgala iidaa irraa qabnee hanga salaata iidaatti jira. Galgala boruu iida galgala irraa hanga Salaata iidaatti hoggaa deeman jidduudha dirqamni siidha. Warri jerjerse hoo? Warri durarra jerjersee baasees zakaa jerjersuun hadiisa keessa ni jira. Gama duraa kanatti nama soomanuu yoo jerjersitee kennitees ni tahaa jedhan hadiisni. Egaa hojjirraami? Ka kennees inshaallah bakka qabdi. Ka ammoo gaa karaatti jiru zakaan fixriidhaa dirqamaa. Wanni godhameefis xuhuratan lissaa'imi jedhan.

dirqama zakaa fixriidhaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan kana bakka tana kaa'ee akkaa wanni suguda wanni ja'amu kun kiiloo lamaa cinaa wanni biraan taatu midhaani hoggaa ja'ame midhaan dhihanaa namni ittiin jiraatu jenna midhaan namni ittiin jiraatu hoggaa akkana jenne midhaan namni ittiin jiraanne hedduu jira kan ida'ataa Akka baaqelaa, akka daangullee hedduu gaa kadirawaata adda addaatis amma fakkeenya otongoree yoo fudhanne shongoreen wahii keessa taati malee mataa siitti dhihana wayitaati. Midhaanii midhaanuma midhaan dhihanaa nyaadhamu. Biyya keenyatti silaa amma ruuzumaa fi bishingaa fi boqqolloolleen sanuma ruuza, zabiiba heddu gaa wanni kitaabni dubbate ta biyya teenyaa bishingumaa fi boqqolloo fi itti ruuza, qamadii, garbuu kana cufa gaa wanni kitaabni dubbate hedduudha. Midhaan tahuu qabaa. Namni kennamuufis miskiinumaaf kennamaa.

if qulqulleessu zaka jechuun maa nu bar if qulqulleessuudha zakaan fixiriidha kanaan nu gubbatti jira inshaallah salaata qofa odoo hafarsuu qofan ta'in gaa as keessa waa hedduu jira ilmiidhaa jira barnootaa jira ee qamadii garbuu bishingaa boqqolloo ruuza kana wanni namni gaa ittiin jiraatu daqiiqaanis keessa jiraa ittiin jiraataniimi dhihan akkasitti illee ta'uu baatu daqiiqaanis taamni dubbatu haqittii janii aannan jaa niidoo amma namni niidoon faan aannanumaa ittiin jiraatan biyya bira asitti gaa innillee waa dhihan akkasiitii miti isanuun danda'anii Inshallah kana wanni jiru akka zakaa fixriitti jara keenya miskiinaaf kennamaa jin zakaan fixriidhaa kana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa zakaa fixrii hoggaa jenne jara keenya namni tokko tokko namatti kennan miskiinumaaf kennan miskiina islaamaatiif kennan silaa namni nama amantii muslim

faturaddu fii fuqaraa'ihim qabaataa isaanii irraa fuudhamee dhabaa isaaniitti ta kennamtu dhaggeeffadhaa gaafi ee umaan qabdu bareeda gaafin akkanaatis umaan qabdu yoo haasa'uma biraa keessa godhuu baatte laalteetuma ee nama ilaala akka xixiqqoo oduma gartuu gaa ammoo as keessa beeki gaa eega abbaa waan kana geggeessu ta'e rabbi sodaan laalamaa mu'allafaa jirtu ta quba qabduu fi dhiiroo kanuma firaa keetii qofa ka hogguukka miiraazaatti sirraa qabu ka kunis asuma ka isa daranii ollaa jirus as keessaas rabbi sodaan as keessaas ni ilaalna Sii galee ma dubbiin? Miskiina hoggaa tahee ijaan garte ka ollaa haa tahu kanuma fedhe haa tahu akkuma wal gahutti laatta malee nuti durattuu isuma kennina abbaa fedhetti hin kenninu isa malee isii malee wanni ijaan hin jirtu. Isinii galaa dubbiin? Haa isinii galtu. Maal? zakaan ni jira zakaa yeroo soomanaa malees kennuu ni ta'a kheyriin soomana kana irra caala jechu malee zakaa yeroo biraatis kennuu ni ta'a zakaan maallaqaa soomanni eega bahee zakaan numa taa'e kheyriin soomana kana keessa irra caaltii jechuuf yogga zakaa kaan fudhan nuti maka dubbatu jiru akka zakaa fixiriitti malee zakaan amanni irra naanna'ee yoo baatii arafaa irraa dalagaa eegalte Arafuma akkasii amanni guutama. Amanni irra naanna'ee kennama. Lakki yoo jerjerseetiin keeyrii dhaqqabadha soomana kana jette ni dende'ama. Sii deebitee ee akkana malee zakaadha wanni jedhamu kana jara keenya islaamni islaamumatti baafataa dhabaan dachii guutuudha. Kanaa jira gara boodaatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa takbirtaa iidaa dubbatee wali tukabbirullaha alaa maa hadaakum jedhe.

waan garteetti kan kana bakkaan kaga'e rabbi haa godhu ka keessatti ibaadaa godhanis rabbi haa godhu namuu muraada isaanii rabbi isinii haa guutu muraada keeyrii hunda rabbi isinii haa guutu ijoolleen tun sossootee jirti mana rabbii kana ni bareechina janiitii ganda bareechuu deemanii rabbi haa bareechu dalagaa isaanii rabbi haa bareechu nama faayidaa silaa histiin dhabu histii rabbi jala haa qabu nama nafiin qabne ban namni nasan malee nama nafii qabu baristiin dhabu Du'aa'iidhaan jalaa dhawan malee nama faaydaa histiin jalaan dhabamtu sanii jecha histii tana rabbi jalaa haa dhawu rabbi jalaa haa dhawu rabbi jalaa haa qabu histii isin hundarraa rabbi haa qabu wanni tun teenyaa miti ilaali karaa dhidhiibatteen nu seente rabbi nu jalaa haa qabu dabba janii dhukkuba dhiibatee seene kan nuti hin qabne dhiibatee nu dhufe laal olirraa dhufe ummata bani israa'elirraa sissiqee sissiqee nu seene sissiqeeti bakka sanii rabbi san kaasini achumaan dachii rabbi haa dabarsu histiin tun bar achirraa as dhuftee gamasee as dhuftee bar ni beeytaniimi sissiqee dhufee sissiqee dhufee anaa akka akkami an maalittiin jira an maalittiin jira eeysaa akka guura inni kun jechuun tun karaa rabbii kanaa gad dhuftee akka isa dhufte kana naafis rabbi haa fiduun bareedduumi eeysaa guura yoo jette Maagada biraas seentee hoo maagada biraa maagada haaliqaas seente. Histii rabbi nurra haa qabu. Hisdii rabbi nurra haa qabu. Haa kennee du'aayii naa godhi ija kanaas rabbi haa godhuuf. Rabbi haa godhuuf. Histii namuu rabbi nu jala haa hambisu. Ta diina keessaatis rabbi haa hambisu. Ta duniyaa keessaatis rabbi haa hambisu. Ta muraadaa keessaatis rabbi haa hambisu. Bar- bak- Bakka hedduu seentii ban hanga hawaasni keenya odoo nama firaatiin hin geenye na abaa ganda